Wel, croeso i Policy Pod ac i'r podlediad diweddaraf gan Colegau Cymru. Rydyn ni wedi bod yn edrych ar bob un o'r pum thema ein gofynion polisi ar gyfer y llywodraeth nesaf wrth ni agosáu at etholiadau'r Senedd eleni. Heddiw, byddwn yn trafod y thema sy'n edrych ar y Gymraeg ym maes addysg bellach. Ond, cyn i ni ddechrau ar y drafodaeth, mae angen i ni gyflwyno ein cyfranwyr. Iestyn Davies ydw i ac yn ymuno â mi i drafod y pwnc heddi ymhellach mae Lowri Morgans o Goleg Cymraeg Cenedlaethol. Croeso Lowri. Helo, Shmai.
A, ac unwaith eto ar Policy Pod, yn ni'n rhoi croeso fawr i Prif Weithredwr Grŵp Cynrychiol Menai, sef Dafydd Evans. Croeso Dafydd. Bore da.
Fel rhan o'i ymrwymiad polisi, dyn ni am gweld y Llywodraeth nesaf yn hwyluso mynediad at gymhwyster lefel tri cyntaf ar gyfer pob oedolyn hyd at 25 mlwydd oed, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg pan fod hynny'n briodol. Dyn ni am gweld digiteiddio deunyddiau dysgu i osgoi ymleddio digidol ac ieithyddol. Dyn ni eisiau gweld darpariaeth gwasanaeth cymorth cynhwysfawr trwy gyfrwng y Gymraeg, a darpariaeth hyfforddiant a darpariaeth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Yn unol â'r gofyn am gyflwyno rhaglen datblygu proffesiynol, gan cynnwys cyflwyno cymwysteri addysgu ym maes addysg bellach, rydyn ni am gweld y cyfleoedd i wneud y cwrs hynny ac yn cynnwys y Gymraeg fel rhan o bob cwrs fel rhan o'r darpariaeth newydd. Felly Dafydd, pam bod hi'n bwysig bod gan pob dysgwr y cyfle i astudio uh, trwy y gyfrwng y Gymraeg? Ond mae iaith gwaith yw iaith Saesneg yn, yn bennaf, a na ddylsyn ni jyst yn bod yn dysgu pethau galwedigaethol a, a, a felly trwy'r Saesneg. Pam bod yna angen am y Gymraeg hefyd? Wel, dwi'n meddwl yn naturiol mae'r Llywodraeth a wedi gosod heriau sylfaenol i ni gyrraedd miliwn o siaradwyr Um, ac felly, dwi'n credu bod ni gyd wedi prynu fewn i hwnna bellach. Ac um, nid yn unig ni fel colega, ond cyflogwyr hefyd. Mae nifer o gyflogwyr yn dechrau prynu fewn i'r holl gysyniad o gynnig gwasanaeth dwyieithog. A hynny hyd yn oed tu allan wrach i'r sector gyhoeddus. Um, mae, mae hyn aelodau bellach o'r sector breifet hefyd yn gefnogol iawn iawn. Ond weithiau dwi'n teimlo, wrach bod y neges honno digon uchel ganddo ni ac nad ydan ni dal ddim yn, yn gwerthu i'r pobl ifanc fod na uh, gyfla mewn cyflogaeth iddyn nhw os ydy'r sgiliau ieithyddol cywir ganddyn nhw. Um, dwi'n meddwl bod hwnna'n her i ni. Felly, dwi'n meddwl bod ni gyd, uh, dwi'n gobeithio, yn gweithio hefo'n gilydd tuag at yr un un nod, Iestyn. Felly, mae yna galw bellach lawr i gan cyflogwyr am sgiliau y Gymraeg, sgiliau galwedigaethol i cael ei ddefnyddio trwy uh, iaith Gymraeg. Ydy hynny'n wir ar draws Gymru ben barod ydych chi'n meddwl? Ydy, byddwn ni'n cytuno gyda beth oedd Dafydd yn sôn fyny a hefyd am y galw yma o ran um, sgiliau. Os ydyn ni'n edrych ar strategaeth y Llywodraeth ar gyfer y sector ôl 16, mae'r strategaeth hon yn targedu pawb yn dywe ar y continwwm ieithyddol. Felly mae hwnna'n yn shift sylweddol, mae e'n newid ger. Dyn ni jyst ddim yn sôn yn unig am rheini sydd wedi bod i ysgol cyfrwng Cymraeg, er enghraifft. Y ni'n targedu dysgwyr ail iaith hefyd a phawb sydd ar y continwwm ieithyddol er mwyn cyrraedd y miliwn. Neu fel arall, dyn ni ddim yn mynd i gyrraedd y miliwn. Felly, mae'r sector ôl 16 yn holl bwysig fyddwn i'n dweud er mwyn creu gweithlu'r dyfodol. Ry'n ni'n sôn am y prinder sgiliau sydd gyda ni o ran gweithwyr iechyd, yy gofalwyr plant ac yn y blaen, ond hefyd dyma arweinwyr busnes y dyfodol hefyd yym o'r sector. Ac o ran y Gymraeg, mae e tamaid bach o use it or lose it yn dyw 'i gyda'r iaith, felly mae angen bod ni'n cynnal y sgiliau hynny gyda'r yy dysgwyr. Oes 'na her Dafydd chi'n meddwl, her pontio o ysgolion cyfrwng Cymraeg i ddarparu ysgol digidol yn enwedig yn ein colegau ni? Oes, mae hynny p'un bach o bryder i fod yn onest yn yng nghyd-destun bod ni yn sicr yn gweld yym disgyblion yn dod allan o'r sector ysgolion wedi bod yn cael addysg cyfrwng Cymraeg, ond eto mae yna waith perswadio reit sylweddol ar y myfyrwyr yna i ymgymeryd â'u gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Um, a mae hynny rhywsyd yn siomedig de, um, ac um, mae o'n bron, bron iawn bod yna ymdeimlad weithiau bod nhw'n ceisio denig allan o'r gyfundrefn addysg Gymraeg. Ac, a dwi'n teimlo mae hynny'n dod yn ôl i'r ffaith, dwi'n meddwl, nad yda ni, nad ydy'r pobl ifanc, dy'r neges ddim wedi ymdreiddio iddyn nhw fod cael y sgil ieithyddol yma yn aset mawr iddyn nhw. A dwi'n meddwl bod rhaid ni weithio'n galed ar hynna. Dydy, dydy targedu ac yn y blaen yn golygu dim byd i bobl ifanc a bod yn onast. Be mae'n olygu iddyn nhw fel unigolyn ydy o, ac ydy o yn rhoi mwy o gyfle iddyn nhw fynd ymlaen yn ei gyrfa A dwi'm yn meddwl bod ni'n medru gwerthu'r neges yna ddigon clir eto. Ac os yna her e, e, enwedig falle Lowri, yn maes dysgu seiliedig ar waith, a ble mae'r profiad addysgol a profiad galwgeithol gyflogedig yn digwydd tu hwnt i'r colegau. A, a, a be ydy rôl Coleg Cymraeg Cenedlaethol uh, i helpu adfer y sector hynny enwedig? Felly, um, o ran safbwynt gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, i ni'n ni, ni cydweithio gyda'r sector dysgu sylwyd i'r waith, ond hefyd y sector um, addysg bellach yn ei, yn ei gyfanrwydd. Felly, i ni'n gweithio gyda nhw er mwyn um, darparu adnoddau gwahanol maen nhw'n gallu defnyddio yn y sector. Um, mae yna brosiect gyda ni, adnoddau dysgu cyfunol er enghraifft, fe ni wedi creu dros uh, cant a hanner o adnoddau yn y meysydd blaenoriaeth a fydd yn dod i ben nawr erbyn diwedd mis Mawrth. Felly mae rhain yn adnoddau off the shelf mae aseswyr neu addysgwyr yn gallu defnyddio gyda'u prentisiaid nhw neu gyda'u myfyrwyr galwedigaethol nhw. Hefyd, i ni wedi creu adnodd, un o'r adnoddau mwyaf llwyddiannus y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yr adnodd Prentis Iaith, sydd yn cyflwyno'r Gymraeg ar lefel ymwybyddiaeth a'r cyd-destun ieithyddol i holl aseswyr ar draws Cymru. Felly maen nhw'n yym ma'r adnodd yma yn ffordd o ddatblygu sgiliau yy sylfaenol yn y Gymraeg a hefyd yy cyflwyno fe mewn cyd-destun ieithyddol y gweithle hefyd. Felly 'yn ni yn yn creu nifer o adnoddau sy wedi cael ei lleoli ar y porth adnoddau'r Coleg ar gyfer addysg bellach a hefyd ar gyfer dysgu symud i'r waith. I ni hefyd yn gweithio'n agos gyda Sgiliaeth sy'n darparu er yn rhan ni yr hyfforddiant yma sydd ar gael wedyn ni i'r ymarferwyr ac aseswyr er mwyn cyflwyno'r Gymraeg a dwyieithrwydd fel lan o'u o'u dysgu nhw a hefyd wrth um, asesu gyda myfyrwyr ac yn amlwg mae yna um, gwrs holl bwysig y cynllun Cymraeg gwaith wedi ni yn holl bwysig nes sector yma er mwyn uwch sgilio um, staff. Felly mae Colege Cymru yn rhedeg y cynllun yma ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer um, addysg bellach, ond hefyd mae'n y gynllun gyda ni ar gyfer um, y sector prentisiaethau yn ogystal. Felly mae aseswyr hefyd yn gallu manteisio ar y cyfle hynny i uwch sgilio'i uh, sgiliau iaith. Mae'r cynllun um, Cymraeg gwaith a addysg bellach, a fi'n credu wedi bod yn llwyddiannus, Os yna unrhyw tystiolaeth i'w lawr i bod hwnna yn helpu staff uh, i, i, i magu hyder yn eu defnydd nhw o'r iaith Gymraeg tu fewn i'r dosbarth neu tu fewn i'r uh, rôl sydd gyda nhw yn, yn y gweithle? Yn sicr, fyddwn i'n cytuno gyda ti, mae'r cynllun Cymraeg Gwaith Addysg Bellach wedi bod yn hynod o lwyddiannus, um, a mae yna gymaint o astudiaethau achos wedi dod o'r cynllun hwnnw hefyd, o impact y cynllun hynny, um, nid yn unig o ran uwch sgilio, um, sgiliau iaith y staff yr unigolyn hynny, ond yr impact hynny ar y dosbarth. Um, ac felly mae angen i ni um, wneud mwy o waith pontio rhwng y gwaith mysgiliaeth yn wneud a'r cynllun Cymraeg Gwaith ac i ni wedi dechrau ar hynny hefyd a mae yna gynllun mentora er enghraifft um, sy'n pontio rhwng uh, y ddwy uh, rhaglen hynny er mwyn cael mwy o impact ar, ar y dosbarth yn sicr. Dafydd, yn ymhellach yn ein um, dogfen polisi, dyn ni'n sôn am adnewyddu a cryfhau uh, a cymwyster TAR a, a, cymwys, a cymwyster PGC neu Syrted sydd eisiau ar staff eich i weithio yn ein maes ni. Os yna le chi'n credu sicrhau bod yna mwy o le i sgiliau iaith Gymraeg i fewn i'r cymwystr hynny a bod hynny ar gael i bawb? Oes, dwi'n dwi meddwl yn sicr, hyd yn oed um, rhai o'n staff ni sydd uh, hefo sgiliau iaith Gymraeg, tydyn nhw ddim efo'r hyder i'w ddefnyddio fo yn y dosbarth gyda myfyrwyr. Ac dwi'n meddwl bod yna ganran sylweddol o staff addysg bellach sydd angen cymryd cam eitha bychan y dweud y gwir yn nhermau hyder. um, i fynd, i fedru fedru cyflwyno wedyn mwy o, o'r cwricwlwm drwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n bod y, y rôl uh, sgan Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn allweddol i helpu y, y, y staff yna'n enwedig i gymeryd y cam eitha bychan yna, dwi'n meddwl, yn dechnegol, ond yn feddyliol, mae o'n gam mawr iawn iawn i nifer fawr iawn o staff. Felly, dyn ni wedi sôn am darpariaeth cyfrwng Cymraeg um, a ehangu a ddyfnhau y darpariaeth hynny. Beth yw'r gwahaniaeth, Lowri, um, o, os yna gwahaniaeth, rhwng rhaglenni dysgu cyfrwng Cymraeg, rhaglenni dwyieithog, ble mae yna defnydd o'r ddwy iaith, uh, tu fewn i'r un cynllun a rhaglen addysgu. Uh, ac oes angen i ni sicrhau bod pob dysgwr, uh, fel pob aelod y staff ar y petai, uh, yn cael rhywfaint o gysylltiad â'r Gymraeg uh, yn ei meisydd galwedigaethol. Dwi'n credu bod rhaid i ni gael hyblygrwydd fel sydd yna yn y strategaeth er mwyn denu mobl, mwy o bobl i astudio trwy gyfrwng Gymraeg a um, hefyd yn ddwyieithog a pryd o bod yn ofon gwneud hynny. A fel oedd Dafydd yn sôn hefyd, i oresgyn y broblem a sy gyda ni o ddiffyg hyder yn y siaradwyr hynny sydd yn yy i fod yn hyderus yn y Gymraeg ond ddim yn cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly ma' raid i ni ga'l yr hyblygrwydd 'na fi'n credu. Ch'mo' ma' lefele sgiliau iaith yn ymrywio fel 'yn ni'n gwbod o goleg i goleg ar gyfer dysgwyr a staff, yym, a hyd yn o'd oddi fewn i goleg, mae'r sgiliau iaith yn amrywio o gampws i gampws a hyd yn oed ar lefel dosbarth mae angen cynllunio ar y lefel hynny. Felly, nid yw rhyw fath o one size fits all yn mynd i weithio ar gyfer hyn, yym, a mae rhaid i ni yym i i gael yr hyblygrwydd 'na er mwyn gweld y cynnydd ar draws y sector gyfan. Felly, mae'r model pyramid 'ma sydd gyda ni um, i, i weithredu, fel o'n i'n sôn, targedu'r lefel ymwybyddiaeth ar y gwylod, wedyn ni mynd mlaen i ddealltwriaeth, wedyn ni targedu rheini sydd yn ddi hyder, a wedyn ni yn, yn treol anelu at y lefel rhugl der hynny. Felly mae rhaid i ni weithredu hwnna um, a'r cyd-destun lleol wedyn ni, fel ni'n gweud, yn, yn y dosbarth. I ni'n gwybod bod yna ganran uchel o ddysgwyr yn colli i sgiliau iaith o 16 oed ymlaen, ac felly mae yna gyfrifoldeb enfawr yn ni y sector yma er mwyn sicrhau bod ni'n gwneud popeth posib i ddatblygu sgiliau iaith nhw, fel i ni wneud wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd nhw hefyd, felly mae'r Gymraeg yr un mor bwysig. Wel, gweledigaeth sy'n ganddon ni o Gymru ddwyieithog, nid o, nid o Gymru uniaith Gymraeg felly. Ac oherwydd hynny, dwi'n meddwl bod cael cyrsiau dwyieithog yn cyd-fynd â hynny. A dwi'n meddwl, mae, mae darpariaeth ni yn Grŵp Cenedlaethol Menai, be sy ganddo ni ydi grwpiau lle 'da ni'n cynnig addysg dwyieithog, ac o fewn y grŵp yna, fe all 'na fod unigolyn sy'n gwneud 80 y cant yn Gymraeg a 20 y cant yn Saesneg, ac yn yr un un grŵp, person wrth ochr yn gwneud 20 y cant yn Gymraeg ac 80 y cant yn Saesneg, 'lly. A dwi'n meddwl dyna'r hyblygrwydd sydd ei angen, ydi teilwrio cwrs dwyieithog i lefel sgiliau ac mynd â phawb rhyw gam ymhellach wrth gwrs, ond mae angen yn y lefel yna o hyblygrwydd dwi'n meddwl um, os da ni'n mynd i symud yn ymblaenau. A dwi yn teimlo weithiau na, bod rhai wrach o'r colega sydd yn llai hyddysg mewn addysg ddwyieithog ddim cweit yn dall sut mae'r model yn gweithio um, ac uh, bod na, bod na gyfle dwi'n meddwl i rannu arfer dda draws Cymru um, fel bod na ddealltwriaeth nad ydy cwrs, bod 'na wahaniaeth sylweddol rhwng cwrs dwyieithog a cwrs cyfrwng Cymraeg.
Mae gyda ni cyfnod eitha fyr tu fewn i addysg bellach o weithredu gyda'r rhan fwyaf o'n dysgwyr. Chi'n sôn am gyfnod o y flwyddyn gynta ar ôl gadael ysgol a yr ail flwyddyn, a falle rywsut rywbryd dod nôl i'r coleg i i fewn i i cyd- i cyd-destun apprentisiaeth neu ryw fath o yy gyn- cynllun dysgu gydol oes. O- Oherwydd hynny, ma' ma'r cymhwyster yn peth pwysig iawn yndyw hi yn yn ein darpariaeth ni, ac i ryw raddau ma'r cymhwyster yn gyrru llawer o'r rhaglen a a a ddysgu, a ma' hynny jyst i ryw fath yn gwneud yn yn yn anochel. Dafydd, ydi'r cymwysterau sydd gyda ni ar hyn o bryd a, a rheini yn enwedig sydd ddim falle o dan orchwyliaeth cymwysterau cymni yn uniongyrchol, ydy'r cymwysterau hynny yn ddigonol yn termau darpariaeth Gymraeg a dwyieithog? Na, dwi'n bell o fod i ystyr y dyd y gwir, um, a mae yna nifer o enghreifftiau o hyn. Um, a yr un mwyaf, dwi'n meddwl, sy'n yn sefyll allan i mi yn y byd ydy y myd amaeth, sydd yn yn yy ddiwydiant cyfrwng Gymraeg i bob pwrpas yng, yng, yng Nghymru ac eto dydy'r cymwysterau ddim yn adlewyrchu hynny. Ac dwi yn meddwl uh, i ni symud hyn yn ei flaen, mae rhaid i unau Llywodraeth Cymru fod yn busoddi llawer iawn mwy i fod yn subsideiddio y byrddau um, arholi yn Lloegr i gynnig uh, yr opsiynau Cymraeg, neu mae rhaid ni gymryd rheolaeth dros y sefyllfa a chael yn cymwysterau dwyieithog yn hunan. Um, a felly dwi'n meddwl, fedrwn ni ddim symud yn o'n blaena yn, i gyrraedd y nodau da ni diosod i'n hunan fel, fel cenedl, um, efo'r gyfundrefn sy'n ar hyn o bryd o fod yn ddibynnol ar ewyllus da ar adega um, byrdda'r holi uh, yn Lloegr. Ac oherwydd bellach fod nifer o heini bellach yn gwmnïau preifat, um, a mae uh, rhan ddeiliad nhw yn chwilio am ddifidend ar ddiwedd y dydd. Um, tydy, nhw, tydy cefnogi'r iaith Gymraeg ddim yn flaenoriaeth iddyn nhw. Um, ac felly dwi'n meddwl yn sicr bod yna le i ddod a chreu rhyw fath o gorff galwedigaethol yng Nghymru i ddatrys hyn. Wel, yn amlwg, Lowri, mae darparu lles Gymraeg yn flaenorus i ni fel colegau Cymru ac i, chi, i chithe fel Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn amlwg, a dyna eich diben chi. Ydy'r defnydd o technoleg gwybodaeth a dysgu cyfunol, dysgu hirbell, dyn ni wedi arbrofi a defnyddio yn ystod cyfnod Covid, ydy hynny yn gosod rhyw fath o gweledigaeth neu cyfleon yn y dyfodol er mwyn cryfhau ein darparu ieithoedd a, a iaith Gymraeg? Ydy, yn sicr mae'r pandemig wedi um, cynnig cyfleoedd a heriau i ni hefyd um, o'r safbwynt dysgwyr sy'n siarad Cymraeg, ac yn amlwg rydyn ni wedi gorfod addasu trwy weithio ac astudio hefyd o adre, ond mae yna heriau gwledig hefyd o ran cyswllt uh, gyda'r we, sy sydd yn her mawr i ni yng Nghymru. Um, fel yn ni'n sôn yn gynharach, mae yna ddiffyg adnoddau digidol yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog, ac mae'r Llywodraeth wedi adnabod hyn hefyd fel her ac wedi clustnodi cyllideb arbennig i ni i fynd i'r afael â hyn. Felly, fel nes i sôn yn gynharach, 'yn ni wedi datblygu dros gant a hanner o adnoddau o'r prosiectau Adnoddau Dysgu Cyfunol ar draws y meysydd blaenoriaeth, ac felly ma' hyn yn gam mawr ymlaen. Ond hefyd, beth 'yn ni 'di gweld yw bod 'na rai colegau falle sydd wedi arfer teithio neu falle sydd ag adrannau ar draws sawl campws yn gweld hyn fel cyfle i ddod â grwpiau dwyieithog o fyfyrwyr neu siaradwyr Cymraeg at ei gilydd. Felly mae hynny wedi, cyn, uh, wedi cynnig nifer o gyfleoedd i sefydlu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a, a dwyieithog yn, yn sicr. Dwi'n meddwl, pan dwi'n siarad efo myfyrwyr ac yn gofyn nhw pam da chi'n cymryd yr opsiwn Cymraeg? Pam da chi'n gwneud mwy yn eda drwy gyfrwng y Gymraeg? Yr atab mwyaf poblogaidd i hynna ydy oherwydd bod bob dim ar y rhyngwyd a mae'r adnoddau yn Saesneg. Ynde? Felly, dwi'n meddwl bod rhaid adnabod hwnna wirioneddol fel her. Dwi yn falch bod mae Lowry'n deud bod Llywodraeth Cymru'n dechrau adnabod y, y, y diffyg yna. Ond hefyd, dwi'n teimlo mae angen i ni fel colega hwyrach hefyd fod yn cydweithio pyn bach mwy ar hyn. Um, mae gennym ni uh, goleg, nifer o golegau o fewn grŵp Llanrillon Menna ei hun. Ac mae gan darlithwyr elfen o berchnogaeth dros ei, ei adnoddau ac dydy o rwsyd ddim yn rhan o ddiwylliant darlithwyr i rannu normodol adnoddau ar adegau. Ac dwi'n meddwl rhaid ni ddod dros hwnna os da ni'n mynd i ennill y, y frwydr yma hefyd. Wel, drwy cydweithio, mae, mae cyflawni rhan fwy o beth yng, yng, yng Nghymru yn amlwg, Dafydd. So, uh, so ni'n croesawu hynny uh, i sicrhau nid yn unig bod yr, um, yr adnoddau ar gael, ond bod ni'n defnyddio'r adnoddau o'r radd flaenau y gorau uh, y posib. Mae hwnna yn hynod o bwysig ac yn rhan o'r newid o, o'r diwylliant hefyd yn dywe. Felly, fel rhan o'r prosiect y dysgu cyfunol yma, beth i ni wedi bod yn wneud yw dod â ffaneili o ddarlithwyr at ei gilydd yn y meysydd blaenoriaeth, felly mae 'na banel yym gofal gyda ni sy sy'n cynnwys y ddysgwyr ar lawr gwlad, felly maen nhw'n gallu rhannu yym adnoddau gyda'i gilydd, dyn- dyna beth sy wedi bod yn ffrwyth i'r project yma yym yn un peth, ond hefyd rhannu yym yr arferion da sy'n digwydd yn eu dosbarthiadau nhw, hefyd heriau, a trafod sut maen nhw'n goresgyn yr heriau hynny a, a, a magu'r gymuned ehangach 'ma, achos 'y ni'n gallu datblygu nawr cymuned proffesiynol genedlaethol yn hytrach na um, cymuned o fewn um, coleg unigol, er enghraifft. Felly mae'r un peth yn wir o safbwynt um, y panel sydd gyda ni hefyd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus. Felly tynnu darlithwyr ynghyd ar lawr gwlad er mwyn rhannu adnoddau, profiadau ac arferion da.
Dafydd, ydy yn bwysig bod yna gwasanaethau eraill, di hwn di'r dosbarth ar gael uh, trwy gyfrwng y Gymraeg, uh, gwasanaethau megis uh, uh, iechyd meddwl, lles, cyfleoedd diwylliannol a chwaraeon. A pa mor bwysig bod, e, bod e'n yn, yn, yn creu y darpariaeth hynny hefyd yn ogystal â darpariaeth addysgol? Hollol allweddol fyddwn i'n dweud, Iestyn, ac yn enwedig efo pobl ifanc iaith gynta Gymraeg sydd yn diodda' ar hyn o bryd oherwydd yy problemau iechyd meddwl. Mi da ni wedi apwyntio nifer o fentoriaid um, lles yn ystod y misoedd dwytha, benodol oherwydd y cynnydd da ni'n ei weld um, o broblemau pobl ifanc. Ac mi da ni wedi mynnu bod y swyddi hynny yn ddwyieithog i gynnig gwasanaeth dwyieithog llawn. Um, sydd eto yn enghraifft o y cyfleoedd cyflogaeth sydd yna os ydy'r sgiliau iaith ganddo chi'n de, dod yn ôl i'r pwynt cyntaf un, ond yn dyn sicr, dwi'n meddwl bod cefnogi myfyrwyr yn iaith gyntaf pan maen nhw'n mewn sefyllfa anodd yn ofnadwy o bwysig ac yn, yn gwneud yr unigolyn sydd yn cefnogi yn llawer iawn agosach at yr unigolyn os ydyn nhw'n medru rhoi y gefnogaeth yna drwy iaith gyntaf yr unigolyn. A Loli, mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol system o llysgenhadon, sef cefnogaeth tu hwnt i gefnogaeth tiwtor, a, a beth yw rôl y llysgenhadon, ych chi'n meddwl, yn nhermau cynyddu a darparu gwell darpariaeth yn y Gymraeg. Oes, mae'r cynllun um, Llys Genhadon yn mynd o nerth i nerth. Maen nhw'n dylanwadu ar i cyfoedion, er enghraifft, um, o safbwynt y, y, y sôn am yr hyblygrwydd na o'n i'n cyfeirio at ynghynt ynglyn â dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog ac felly um, sôn am yr holl fathau o wasanaethau sydd ar gael iddyn nhw, yr adnoddau sydd ar gael um, iddyn nhw hefyd ac felly mae Gweinidog y Gymraeg wedi ymweld â um, choleg yn ddiweddar er mwyn gweld y cynllun llys gynhadon um, hyn ar waith. A, a nôl i'r pwynt oedd Dafydd yn neud, fi'n credu bod, bod e'n hynod o bwysig bod gyda ni nawr Gweinidog y Gymraeg hefyd sy'n gyfrifol am les a iechyd meddwl ac yn ffocysu ar eisiau rhoi lle i wasanaethau yym Cymraeg hefyd, a fi'n credu bod hyn yn gam mawr ymlaen, a hefyd i'w i'w groesawu, achos fel 'yn ni'n gwybod, mae'r bobl sydd â'r un mwyaf bregus yn dioddef efo salwch meddwl, er enghraifft, mae e'n holl bwysig bod nhw'n gallu trafod pethau personol trwy gyfrwng y Gymraeg, achos maen nhw'n mynd i ymateb yn well wedyn ni i'r gwasanaethau hynny sydd ar gael iddyn nhw. Wel, diolch yn fawr i chi, Lowri, a hefyd i, i Dafydd a, am eich cyfraniadau heddi. Um, os chi'n gwrando ar y podlediad yma, mae modd i chi dod o hyd i ragor o wybodaeth uh, trwy ein safle wefan, sef colegau.cymru. Yno hefyd mae modd i chi lawrlwytho a darllen ein gofynion polisi a'r gwybodaeth bellach uh, sydd gyda ni yn ymwneud â'n gweithgareddau ar gyfer etholiadau'r Senedd 2021 sy'n digwydd ar y chweched o fai. Felly, diolch yn fawr chi gyd am rando, a diolch yn fawr eto i Dafydd a'i Lowri ac uh, i chi gyd am bod yn rhan uh, o'r cyfrannydd yma.